Çi çi bûye xîşka min? Bes me. Çi çê bûye? Kemer Isheq pêxember ya berze bûy û em nizanîn kî vê ye. Hewa berê xwe da hemî cîha. Hemî cîha. Ew kemeriyo bo bi mêz heqî bû. Ez gelekî yo pê nexweş im. Hemî gava min li piştê yo sivî dişidan. Berdewam lê bigerin, dê wê bînin. Me berê xwe da hemî ciha û me gelek pisyara xelkî jî kir. Belê pema xweşîn warê tu yê jî nedîtin. Hewa kengî berze giriye? Ma ez çi dizanim. Şû demê min Yûsif zivrandiye mal ya berze bû û heta nîk hemî nedîtiye. Keşû ew kemera li ber Yûsifî nedîtiye.

Ez narasim heta ku kemera babê xwe dibînim, di hemî ciha têk vedem û di hemî kesa li vêrê amade kem û heta ez wê kemerê nebînim bêhna min nayê. Tenê Yûsif ya kemeret kire ber xwe. Em çi tişta jê nizanîn. Çi nîne. Ez di ji ber hindê Yûsifî li vêrê amade kem, da kes şerm ji xwe neket. Dê destgiriyê dey. Ez nizanim te çi guneh kiriye Fayîqa. Belê ev tiştê rî dayê min tê şîn tibû min gelek nexweş e. Guneh? Çi guneh diyar nînin. Belkî, belkî min kemera babê xwe berze kirî û ez neşîn bibînim. Erê maf tiştek guneh e? Dê hîn jî tiştekî Bes e, bêjin. bes ji rê dirêj ke. Here bi xwe lê bigere. Here, dê here lê bigere. Xwestî nebe ew kemer e. Dê hewa bi to bit xwedît ew hay kemer e. Yûsif, ev e çi tawa netekirî? Yûsif êve çi nakiriye. Tine diziye ka kirî. Gelê xelkê Kenanê hewa xwe bi to bit xwedît. Min dizîgerê xwe dît û min zanî ew kî ye. Baş e, dê baş e. Te kemera xwe dît, here bi xwe bibew here. Ne wisa wisa nehî ye bira. Wisa diyare te bi nema bîr û bawerê di xelkê Kenanê ji bîr kirîn. Ev xelke hemî dizanîtin ku bîr û bawerê di xelkê Kenanê eve ne. Ku her kes jî dizîkerê malê xwe bigirîtin. Bo wî heye ku bûma wê çar sal e wî dizîkerî pêltel dev xwe. Wey wey! Û wisa Yûsif dibîte bendeyê wê. Eş wehemiya pitir şerîetê we dizanim. Belê bizane êdî tu neşî Yûsifî bibe dev xwe. Ez desta ji vê çendê bernadim eger xwe çi çê bît. Wî ma wey xira ew dil dev min bît. Û eger wisa nebît tu dê pêl şerîetê me danî bira.

Ev e serhemiya Asapandiye. Ser me pêdivî em piştevaniya wê bikein. Ez dizanim fêlbaziyek a divî karî da hey. Belê pa ez neşim diyar kem. Eger Nûketil Yûsivî neborî, dê neçarim ser daxwaziya te razî bim. Min dizî gerê xwe girt û ew tiştê min gotî ez lê venabim. Hêviya min ew e xwedê û pêxemberê wî li min negirin û li min biborin. Dê de biçin Yûsif. Her ji ev re tu dê biye bendeya min heta ku çar salê dibî. Ev e encamê karê hemî medhekeran e. Ew zorokî gelek bê te nazdar kirin, di ji vê xirabtir bît ewa tu dibînî. Çawa zorokekî wekî vî dê şêt van tişta ker? Ez bawer nakim we kiribî. Te çawa hêla û gel xwe bet? Ez bawerim xîşka te ne şêt çavdêriya wî biket. Eger tu bi ser ve sehkê Yûsivî diziya kirî. Belê pa enê şan vê çendê bi neweyî bi derê xim. Bi xwe neke xem.

Xwişk te viyê me ta xwe. Tu mezine min î û her tiştekî te bivêt ez dê bû te kem. Xwişk te viyê min tu wê risê babê xwe î û tu mezinê vê îca xê hemiyê î û tu dê bûye xwedayînê vê kemerê û ew tenê ji hejî te ye. Erê ji hejî te ye. Erê me têb kemera hanê bû min e?

Yûsif! Erê ku bêje min, te xewnek dît? Çawanî bab. Ser çava kurê min. Erê til mi bûriye pêxemberê Xwedê. Ez çim bêhmet mala te de. Eger tu karekî bike wekî karê te kirî, di gereka bi zehmet bî li te biborim. Te bi herdu destê xwe xweştiviyê min girt. Lê bûrîn û xewin ser pişkên pêxemberên Xwedê ne. Ji Xwedê dixwazim ez her ji lêborîna te bim. Ez li vêrê çi gunehbaran nabînim ta lê biborim. Belê ku hîn bû çi hat na mala min? Yûsivî gelek hez kir bihêt edef te. Wî şivê dî xew neka dîtî û divya pilez bihêt bû te bêjtin. Çi guman tê da nîne ku xewna wî başî û bereketa tê da. Çimkî îblîsî dest nekirî û xewnêt nebaş ew nabînît. Baş e. Te çi di xewna xwe da dît kurê min? Şevê dî min di xewnê de dît min û birayê xwe li biyabanê ya dît kirin. Belê şnîşkekê ve bayekê paqij tan.

Diherin. Ez nizanim romana wê xewnê bi diristî çi bû. Berê Eqûbî jî berzekir û bi kesê negot. Eve ya xoya ye Saze ce. Şû li vekirina wî ew e. Anke wî siv dişemî birayê di xwe baştir bî. Ji hemî ya. Çê dibe zarokê me jî di vê şûlûvekirinê gehej bin. Ez a dibînim navça vê tanoyê yê têk çûyîn. Ya di ser min pêk diya ewan hizirek ne baş ez nehêl me def wan. Xwe yo sivî jî ne diya xewna xwe def wan bêjî. Hindek nanî xurmê berhev ke ta bêhne kadî bû kurê dixwe bibe. Were kurê min were. Ez ê pîvî bûm ku hinde tişil dev te hebûn û bo min diyar bû ez ê diristim. Est mizgînî deme te ku ti rojê dahatî de dê te cihekê bilind hebît û dê berpirsiyeka mezin kefte destê te. Heta digihete wî redeyî ku xelk hesîdiyê bi te bin. Û tu dê biya mezinek ser serê hemî birayt xwe. Babê min Îshaqî daxwaz ji Xwedê kir ku zirriyeta me gelek pexember hebin. Û min berdewam hez kir bizanim bizanim kîdî bi dewêr Semîd Pêxemberê hatî dan. Hîviya min ew e ku rê me bide pêxemberê vî gelî û ragirît. Xwedê te ji hemî nebaşiya dîr biket û te ji hemî kîratiya xwe rital biket. Çêd bî tu ew mirov bî ew e em ji mêjel hîviya bûna wî. Bab, romana nome çi ye? Petikê min û xwarinê berhev ke. Kurê me hindîke pêxember in, hinartiyê di Xwedê ne bo çêkiriyê di xwe. û erkê wan ew e bariya xelkî bi Xwedê bînin û rêka rast nîşan wan bidin. Kurê min, hişyar bî xewna xwe bo kesekê nebêjî û bi taybet bo birayê di xwe. Guçî bab. Çinkî ew ed zanin birayê te bizanin dê agîrê hesîdiyê nasîngê wan da hilbitî û tu hevrikî yê ken û dê dijminkariyeka dirêj gel te hilgirin. Of na dest tirsandim Yaqûb. Di vê dinê dest bi dir Yûsivî parêzim û çavê xwe bideme wî. Eger tu derfetê bideye min, ez û Yusuf dê rabin hêdî hêdî çîna mal. Bibe. Bes bila çavê te baş lê bît. Di heram xwedê digel hew bî. Xwedê digel te bîtim bab. Xwedê digel te jî bît kurê min. Çavê te li te bît. Me ka xwe nayê liyeb tinê. Ez dev şeve înim. Piştî tu zivriya mal. Tu zanî ev e çend rojê ke ez tune derketime bîyabanê. Di ev şeve digel kurê di xwe zivirim. Kurê tune di xembar in. Çimkî tu wekî berê sere deriyê digel wan nakeyî. Bi xwe neke xem. Dê hemî hêza xwe de me karî van hizir û bîra nehêlin. Piştî Rehîlî Yûsûf û Binyamê bû. Yeqûb wekî berî serê derî gel zorokî dixwe naket. Xatira de. Xwedê bi gel te bê. Em hemî dema xwarina xwe gel xwe tînîn bab. Da bi zehmet kişota bi me xwarin gel xwe îna.